Awle, chibai leh vek u le. Tun tumah chuan thawnthu ngaihnawm tak mai, tualthahna lam thawnthu leh hmangaihna lam thawnthu inpawlh ngaihnawm tak mai kan ngaithla dawn a. Ngaidam rawh tih niin he thawnthu ngaihnawm tak mai ziaktu hi Elijah Khawlhring a ni. Engvanga he khawvel hmeichhe zinga vanduai bik em em nge maw ka nih bik? Pangngai taka zan ka mut lohna chen pawh ka hre tawh lo. Khua a lo var anga ni thar duhawm tak ka tan a inher chhuak ve tawh ang tiin vawi tam tak ka ngaihtuah thin. vawiin nileng hian ka beisei ang ni thar duh awm chu ka la thleng thei si lo. Engpawh ni se ka beidawng thiang lo va, ka hmangaih ber thihna avanga khawvelin thiam loh min chantir pawh hi engtik ni ah emaw chuan hai lan a la ni ang a, mi ten min dem reng tawh bik lo vang tiin ka rilru in ka infuih sauh sauh a. ka kal tumna hmun chu reilo te ah ka thleng der mai, khua lah chu a duai hle a, ruah thimpui sur tur ang mai hian thli a thaw vuk vuk a, David-a te in ka thlen chuan a hma anga awlsam taka door bell han hmeh mai ka tum a, ka thau ah hian eng emaw ni tak hian min man a, thawk ka han la deuh kawk bawk a, door bell hmeh ka han tum lai tak chuan I lo leng dawn elaw? tiin Davida pain ka hnunglam atangin min lo bia a, ka phu zawk mai. Min ti hamhaih vek hial a ni. Ka chhan let hma hma chuan, Ka rawh, i lo leng khat hle mai, a ti a kan inzui lut a. Vita nu, hei Kimi a lo leng ve tlat mai, pawnah kan rawn in tawk a nih hi, tiin an nu chu a be nghal bawrh bawrh a. Min rawn tlawh tura ka hrilhna kar hnih chuang a liam tawh a lo ti hmuk mai. David-a pa chuan, A buai ve a niang, zirlaite an ni a, bakah buaia boralna pawh a la rei si lo va, a tan a sul hnu rawn chhui fo te pawh a la hrehawm viau mai thei asin. Thingpui tui deuhin in ila Hi mi thu ta che, khatia i din reng a, i ke te a kham anga sin, a rawn ti bawrh bawrh a. Thutna awl ah chuan hamhaih deuh in ka thu a, sawi tur mai pawh ka hre lo. Sangpuii, i u Vita room chahbi min rawn pe rawh, tiin Devita nu chuan an nula ei rawngbawl chu a au a, min lawm vak lo a ni tih a hmel ah a lang reng mai. Hei vang hi a nia, he hmun tlawh leh pawh ka hre em em nachhan chu. Mahse, ka kal vat loh chuan ka hu phurh tawlh tawlh dawn si a. Chahbi a rawn pek hnu chuan in chungah chuan kan in zui chho va, David-a room kan lut chiah chu ka bianga mittui a far nghal ta zung zung mai. A dam laia a awm ang chiah khan lehkhabu thawmhnaw engkim mai chu felfai takin a lo inrem fel thlap a. a khum bula kan pahnih thlalak a tar pawh a lo la awm fang mai. Ka birthday hnuhnung ber a mi kha a ni leh nghal a, ka suangtuahna chu a vak thui hman hle a ni. He room chhunga nun beidawng taka zan tin a inngaihtuah dan tur te hre reng chunga a call ka pick up duh loh laia a hrehawm ti lutuk tur hmel te chu ka ngaihtuah a, ka hmu thleng pha ve vek a ni. Ka inthiam lo hnuhnawh tak zet. Kha, hei hi la rawh, tiin a nu chuan a diary chu min pe a, ka lawm e, ka lo ti ve sap thung a. Ka hriat ve tur thil te a awm a nih chuan min hrilh dawn nia, a rawn ti bung leh nghut mai a. Teh reng mai, tih chauhin kei chuan ka lo chhang thung a. In hnuaiah thil tih laklawh lai ka nei a, ka lo zuk chhuk ange, i duh hunah i rawn chhuk ve mai dawn nia, tiin min chhuahsan ta a. Khumah chuan ka thu a, Dairy chu David-a a ngah ngaiin ka han kuah vawng vawng phawt a. Tukverh atang chuan pawn lam khaw dur, ruah sur mai tur inṭham vel, thli thaw vuk vukin thingkung a chhemchet te chu a hmuh theih a. Chungte chuan ka lung a ti leng zual a, A hma kha chuan he room ah hian kan thian za ho in kan nui dar dar thin a, kan hlim em em thin kha a ni si a. Nimina thil thleng ang mai in mitthla ah a la cham veng veng mai. Ka mittui tla chu thu hran ni se ring tak mai a han tah hawm hawm mai chu ka chak tak zet a ni. amah kha awm phei se chu nghet taka kuah a ṭah khum hial ka nap a ni. Ka phone a lo rih a, ka han chhang thuai a, I hman tawh em? Pawnah ka nghak che nia min rawn be tu chuan a rawn ti a, Umm, minute nga hnuah ka lo kal ang tiin ka chhang ve mai a, tukverh aṭang chuan ka han thlek zuai a, pawnah chuan duhsaka chuan min lo nghak ran tawh a, a rawn thlen hma a in chu lo chhuahsan a, amah nghaktu zawk nih ka tum tehlul nen. David-a nu leh pate nen an inhmuh chu ka thil hlauh pakhat a ni sa hrim hrim bawk a, ka mittui chu ka han hru sawk sawk a, darthlalangah chuan ka sam te pawh ka siam rem nawk nawk a, room chu chhuahsan mai ka tum a, kawngkhar chu ka hawng thei mai si lo, pawn lam atangin min rawn kalh khum palh a nih ka ring a. hawn chu ka han tum lui leh hram tho va, a sak em em mai si. Kei a hawn theih rual a ni lo, light a rawn thim zui, kawl rawn phe zawr zawr rual a, track rawn tla thut mai chuan min van ti phu chiang tak em. David-a nu chu call ka han tum lai takin kawngkhar min rawn hawn hlauh mai. Nupuite ka kal nghal mai ang, ka thianpa in pawnah min nghak tawh a ka ti nghal sawk sawk a. Aw, thingpui te pawh kan siam kep vek che asin. In lawk rawh. I thianpa pawh chu ko lut lawk mai la, Nupuitei chuan a lo ti ve leh a. An hmuh mah hlauhnak a laiin ko lut turin min han ti leh hram a. Ni e, Kimi, I rawn kal kha tawh awm si a, thingpui tal chu i in a ngai. I thianpa pawh chu ko lut la, thingpui te pawh rawn in ve rawh se. David-a pa chuan a lo ti tak deuh deuh a, Ka hnial ngam tawh bawk si lo, duhsakha chuan min lo call ve leh chiah a, rawn lut ve tura ka tih chuan min hnial fi thla ṭak thung a, thingpui chu kan han in a. Chu in chu chhuahsan duh vatna in min turna tak zet tawh a ni. Zawhna chhan harsa tak min zawt ang tih ka hlau a ni. I bialpa a mi, David nu chuan a rawn ti leh khauh mai. Ka mi tah tak min en leh nghal a, Ai, ni lo. Ka thianpa nia kan college a mi, amah pawh ka en ngam tawh lo. Duhsaka lah chuan pawn atangin a bike hawn a rawn hmet ri tuar tuar tawh mai bawk si. dawh theihna leh ngah theihna a neih loh zia hre chiang bertu ka ni a, a lo thinrim hlur tawh dawn tih chu chiang takin ka hria a ni. Thingpui chu ka tlak pawp a, ka kal mai ang, ruahinminna nang tih ka hlau deuh a, ka hman ve leh ka rawn kal leh dawn nia tiin ka hrilh a, an nupa chuan pawn thlengin min thlah a. Davida nu hi chu ka sawi thiam danin mi ni deuh fawk fawk chi a nih avangin ka ngaina ngai lo hrim hrim a ni. A pa erawh mi biang biak leh chhawnchhaih vel a thiam em em a. A mizia hrim hrim hi ka ngainat chi a nih avangin ka nel hle thung a ni. Kan ina duhsakan min thlah hnu lawk chuan ruah lah chu a mak a mak a tamin a rawn sur a. kawng laka a chawlte a nih ngawt loh chuan a huh zawr vek ngei ang, a va thinrim leh dawn em. Zanri eikhamah chuan kan chaw eina te ti felhin thleng te ka sil sawk sawk a, ka rilru ah diary ringawt kha a awm tawh a ni. Ka intih fel meuh chuan zan dariat lai a lo ri tawh a, khumah chuan awm hmun han siam rem te tein a phek tawpna ber chu ka keu nghal chat a ti hian a lo inziak a. Kimkim, ka diary hi ka nu hnenah lo pe chhawng tur che in ka ti a, i lo chhiar ngei ka beisei, min hua tih ka hria. Kei chuan ka hmangaih che a, ka hmangaih reng ang che. Ka diary i chhiar zawh hunah phei chuan min huatna a zual hle mai thei a. Mahse, hringnun hi daisual palh theih a nih avangin khawngaihin min lo ngaidam dawn nia. Dawt tam tak ka hrilh che a, pawi ka ti tak zet a ni. Min kalsan ka hlauh em vang a ni. Hmangaihna hi ka lo hrethiam ve lo pawh a ni maithei. Ngaihzawng ka vawi khat neihna a ni tih i hriat kha ka thinlung zawng zawngin ka hmangaih che. Ka tana hmangaihna hmasa ber leh hnuhnung ber i ni thei hi ka inchhuang tak zet. Hlim taka i awm hi ka duh ber a, chuvang chuan he thil hi ka tih a ngai ta si a ni. Ka hmangaih tak zet che tih hi i lo hre dawn nia. U Kim Kim! U Kim Kim! a aia ringin, U Kim Kim! a thi a mi le? tih a ka nau Jeremy-a'n min rawn auh chu ka hre deuh ruai ruai a. U, i dam lo a mi a rawn ti leh a, ka harh pangai ve chiah. Zan lama ka diary chhiar kha ka suangtuahna kal thui lutuk ka lo mutthilh hnan daih chu niin Neil-a chu a lo eng uar tawh mai a, Dar engzat nge? tiin ka zawt vat a, Dariat a ri tawh, kan tlai ange aw, aa nu pawh a kal daih tawh a nia, chaw ei ka lo siam ang tiin min chhuahsan a, ka taksa chu sawi sak hrep ang mai hian a sil thum mai a, ka lu lah chu a rih belh ni mai hian ka hria, college kal turin ka insiam nghal mawp mawp a, tlai ka hlau lutuk chuan ka phone lo ri ve chhian pawh chu ka chhang hman lo, tuk thuan kan ei a. Ka nau chu school thleng ka va thlah hnuah duhsakan min rawn lam ve leh a. Vante chu a thiangin ni dang zawng aiin a mawi em em mai a. Ka sawi thiam dan ber chuan kan chenna khawvel chu suk fai hlim ang maiin a fai ser mai a ni. Nimin lama ruah nasa tak sur khan engkim a siam tha ta vek ni mai hian a lang. ka zing tho ka chauh teh reng nen tunah erawh ka zang vah tawh a, ka mood a dik em em bawk a ni. Misual pawhin min kidnap dawn se, nui sangin keimahin an motor ah ka lut ang tih ang vel a ni. Chutiang mood duhawm tak chu nei mah ila, min phur mek tu duhsakah erawh ka rin ang ngeiin a lungawi lo hle a, kawng tluanin a phun ngat ngat a. kei lah chuan ngaihthlak pawh ka lo ngaithlam ang lo. Rawn kal rawh ka tih lai khan rawn kal ni la chuan ruah nasa tak kha ka do haw a ngai lo tur kawng nal ah ka tlu leh nghal a. Ka fapa a bike sawina a ni, rang nuai te hi min hmuh sak leh miah lo vang chu zan ah min rawn biak zui ka ring a. ka lo ngaichang char char che a, chaw kan ei dawn i ti a, i reh zui hmak, message i reply bawk si lo, mi hi chu i ngaihsak lo ve mah mah chu a ni. Hello, hello, ka pi min ngaithla em? a rawn tih chuan ka harh zawk mai. Ka pi min tih chuan ka nuih a ti zat a tlat mai a, a hnungah chuan ka chum deuh dawt a, aiah, i va sual thei tak, min chum hlum i tum a mi? A rawn ti ve leh a, i nghal lutuk, nizan kha chu ka nuamsam lo va, ka lo muhil daih alawm, coffee tui deuh ka treat ang che vawiin chu ka ti sam et a, coffee hi a thil ngai nat te zinga mi a ni a, amah thlem nan leh tlawn lungawi nan a chang chuan a hman ve mai thei a ni, hman tlak miah loh chang, thinrim ngula min awm khum chang erawh a nei fo mai bawk. Chawhma kan subject nei ang ang kan zawh hnu chuan coffee in turin kan inphur chhuak a, cafe chhungah chuan lungkham nei lem lovin dawhkan pakhatah inhmatonin kan thu a. Diary chu i chhiar ta em tiin min zawt thut mai a. Umm tih ringawtin ka lo chhang thung. Thil dang ka sawi zui a beisei tih ka hria. Ka phone chu ka hmet mawlh mawlh a. Chutih lai chuan min lo en reng tih pawh ka hria a, mahse ka hmu lo der tlat thung a. I phone kha nih theih ka chak a rawn ti chhuak leh phawng mai. Ka nui leh ta nge nge a, ka phone chu ka dah a, mihring over ve tak chu i ni ka han ti a. A nih chuan eng nge inziak a diary ah chuan a rawn ti ta. Duhsaka nen hian thla hnih zen zawn chu kan lo inkawp ve tawh a, harsatna tam tak ka pal tlang laia min fuihtu, hma lam pan tura ka nun kai hruai hram hram tu a ni a. A tirah chuan thian ang chauhin ka en a, kan innel ve tawlh tawlh a, in lei chinna ah kan lut ve leh a. David-a nena kan chungchang engmah min zawt ngai lo turin ka ti a ni. tun thleng hian vawi khat teh pawh min la zawt lo hrim hrim a ni. Zawhna tam tak, hriat chak tak tak a nei dawn lutuk. Pawl sawm pahnih kha kan kal ho va, khatih lai khan kan in hre tha em em lo. Kei phei chuan ka ral khat hriat a, ka nu dam lohna leh David-a nena kan inkar buaina tam tak ka hmachhawn chhung zawng khan class ka kal tha ngai lo va. Amah hian zirlai pawimawh leh hriat tur tul tam tak inah min rawn pe in min rawn hrilh thlap thlap thin a ni. Dik tak chuan dairy chungchang chauh lo pawh hi engkim hriat a phu a ni. Vawiin chu ka mood a fuh bawk nen a eng emaw tal chu ka hrilh ve mai mai ang ka ti rilru a. Chawhnu chu class kal lo mai ila ka han ti dek dek a. Umm. Tlangah khan kan kal dawn a mi, a lo ti ve vat bawk a, kan inhrechiang thaw khat thu a ni. Coffee kan inzawh chuan kan pahnih te a kan kalna thin tlang. Hmun thengthaw nuam deuh lam pan chuan kan inzui chhuak leh a. Ni dangah chuan in ngaizawng midang an awm ve nual thin a, vawiin erawh tumah an awm lo, thutthlengah chuan kan thu a, thli a thaw seng seng bawk a. Film vela romantic deuha an inchhaina hmun vel ang mai hi a ni. Thawnthu ka hrilh che anga i ngaithla duh ang em tiin kan zawt phawt a, a ni chu a lo bu nghat thung a. Zawhna engmah min zawt chhunzawm lovang che, min tiam rawh ka han ti leh ringawt a, ka bianga rawn piai zauh pahin ka tiam e, a ti a. kei chuan ka han sawi tan ta a, April ni sawm panga a ni a, Pawl sawm pahnih ka zir tan ni, school kan kal ni hmasa ber a ni. Ka hlim em em a, ka phur tak zet bawk a ni. Ni hmasa ber a nih avangin lehkha pawh kan zir lem lo, kan bang hma viau leh nghal a. Ka nau nen chuan in lam pana haw tumin taxi kan chang a, David-a te thian dun chuan min lo pan ve mek bawk a. David-a thianpa Ms-a chuan, Hi, Kimkimi i ni tiraw? a rawn ti a, kei chuan, Um, tih ringawtin ka lo chhang a. Davida chu kei ai aiin a lai emaw tih tur a ni. A hawisawn daih thung a, Self introduction neih lai khan i hming ka lo chhinchhiah a, MS a ka nia. Hei ka boss Davida a tih pah chuan kan inchibai mawlh mawlh bawk a, zawhna a ngah phian mai, sawi tur a hre ropui leh nghal a, engtin tin emaw bazar a leng ho turin kan inhmin ta ringawt mai a ni. Kan thilrel te lah chu David-a chuan a lo hre ve reng reng lo a lo ni a. David-a hnenah chuan ka li la tiin Emesa chuan a han sawm a, Khawiah maw? a lo ti hu leh nghal. Min zui la, i hre mai ang, tiin a chhang ve leh mai bawk a. Kan motor a lo thleng tep tawh sin, tiin a sana bun lai chu David-a chuan a han en zauh a. Emesa lah chuan, In driver ka phone vek tawh, kan rualin a lo haw dawn ka ti, a lo ti sam et a. David-a chuan, Tak tak a mi, a lo ti leh hê haw a. Chutah Amos-a chuan, Aw, tak tak e, ka lang, a ti awlsam leh hmiah mai bawk a. Ka nau leh kei chu a hmaah kan kal a, anni kan hnungah ka lai deuh leh nghal. A chhan chu mi tu pawh kan hnunga an kal hian ka awm thiam lo a ni. Ice cream ei ang u, in duh em? Tiin Emesa chuan min rawn zawt a. Ka nau Jeremy-a chu a lo ia si vat thung a, kawng sira ice cream an zawrh chu kan ei a. A tlawm viau nain dawr pangaia to deuh deuha an zawrh aiin a tui daihin ka hria. Tawng ve la, ti a Emesa-n David-a a rilru su su chu ka hria a, hriat loh der a ngai bawk si. Cinema kan en dawn a mi, in la hman em? Emesa-n a rawn ti leh a. Haw tlang mai ka duh tawh laiin ka nau lah chu a phur phurah a lo la tang zui bawk si. Ka kalpui leh ta ringawt mai a, cinema chu kan han en ho leh te te a. Fiamthu lam a nih avangin keimah pek chuan nuam ka tiin ka hlimpui leh ta phian mai bawk a. Kan en zawh hnute chuan kan sawi zui nak nak a. David a tiam lovin, A ni chu a tawng ve pawh ka hre lo, kan bula awm chu nuam a ti vak lo a nih ka ring a. David a chuan a tawp a tawp a, Jeremy, nuam i ti em? tiin ka rin loh deuh hian ka nau chu a lo bia a, mak ka ti kher mai. Umm, kal ziah ang u, mahse ka ke a kham tawh, tiin ka nau chuan a lo chhang a. David-a chuan, Khawi ka lo puah ang che, tih leh a hnung dawh a rual ta mai a. Aah, a ngai lo, a kal thei alawm, ka lo ti vat thung a. Chutah David-a chuan, Kha, ka biak hi lo keng rawh, tiin Emesa chu a pe a. Jeremia chu a pawlui ta tho va, ka lo inthlahrung kher mai. An inkawm ngeihthian leh nghal a, pawna thutnaah chuan kan thu haw va. Ka nu hnenah kan kalna chin kan hrilh loh avangin awm rei viau chi niin ka hre lo va. Ka nau duh lo chung chu ka haw luih pui ta a, anni pahnih erawh an la kal kual dawn niin a lang. Zanriah ei kham chuan ka lehkhabu chhiar lai ngaihnawm deuh chu chhiarzawm ka tum a, mahse chutih lai chuan ka phone a lo ri a, number ringawt a nih avangin company vel a nih ka ring ringawt a, ka hmet tawp hmak a, number ngai chiah chuan min lo call leh a, a pawimawh a nih ringin ka han la a, hello ka han tih chuan tumahin min chhang lo, hello ka han ti nawn leh a, tumahin min la chhang chuang lo, hmeh tawp ka tum lai takin khuh aw thianri ka han hria a, ka ngaithla vang vang a, a la tawng mai lo, Chutah Davida ka nia vawiina mi kha a rawn ti a, kei lah sawi mai tur hre lo chuan ka lo ngawi vang vang ringawt a, min la hria em? a rawn ti leh a, e, aw, a hria e, engtin nge ka number i nei a tiin ka han zawt let ringawt mai a, ka tawng buh nuaih mai. I nau kha ka dil a, pawi i ti em lo vang chu maw? a rawn ti ve leh a, a inthlahrung lutuk chu ka khawngaih zawk a ni. Aih, teuh lo, ka sawi awmzia chu a pawi lo ka ti na, tiin ka chhang vat a. Ngatinge mawni ka tawng a dik lo vek mai, tiin ka phun sep a. Ka thin te chu a phu dep dep a, ka phunri kha a hria ang tih ka hlau leh hnuhnawh a, ni lo tiin tum lawk loh deuhin ka hmet tawp palh a, ka thaw huai mai. Ka lungphur ang lutuk te chu ka han dek vel a, ka phone chu kan en leh a, Min rawn call nawn leh lo vang tih chu ka hlau ru viau mai bawk si. Keimah zawk chuan call pawp mai ka duh a, enge ka phur viau chhan hi ka hre lo. He pa hi ka duh tihna em ni? tiin keimah leh keimah chu ka in zawt a. Chutih lai chuan ka phone a rawn ri leh hlauh mai. Amah ngei a ni. Hello ka han ti leh a. A tawp daih a, i buai viau mi? a rawn ti leh a. Ah, aw, ka signal a chiang vak lo aniang. Ka lo ti ve leh mai a, a nih dawn chu ka lo call chhan che chu i nau school bag kha msn ah a khaw daih a, engtin nge niang kan inah ka call a a rawn ti heu mai. Ehe, kan lo hre tawh miah lo, kan van a tak. Naktuk Saturday a ni tho va, zan in chu lehkha zir lo mai se, naktuk lama a rem chuan kan lo lam mai ang, in address lo sawi la ka han ti a. Mahse a ni chuan keimahnin kan lo dah ang a rawn ti ve tlat a. Aih, a ngai lo, in buai phah lutuk ang ka lo ti leh thuai a, buai phah lo vang. Bakah kan lo leng chak hrim hrim a, zep lo ah chuan in kal dawn pawh khan ka hre reng, ka hrilh duh lo alawm, in in a lo lenna chance ka ti a, a rawn ti leh a, kei chu ka lo nui ringawt a, a ni chuan i thinrim lo vang tiraw a rawn ti leh a, thinrim lo ve, a ho lutuk ka lo ti ve mai bawk a, a tawngkam a puitling in a polite em em a, a mizia chauh ni lo. a aw ringawt pawh hian min hneh nghal ni berin ka hria. Mahse, hmeichhia zawk ka ni a, duh huam huam anga ka awm loh a ngai a ni. Hello, a rawn ti leh ka lo ngawi leh vung vung tawh chu niin, Aw, hello, kan ti ve leh a. Vawiin kha in chau viau lo maw? a rawn ti a, Chau lo ve, nuam kan ti lutuk. Ka nau phei chuan zanriah ei lai te khan nuam a tih thu a la sawi char char, kan lawm lutuk ka lo ti ve duah a. Lawm thu min hrilh suh, keimahni zawkin nuam kan ti a, ka tawng vak si lo va, min lo ngei viau lo maw a rawn ti leh daih a, teuh lo mai tih ringawtin kei chuan ka lo chhang thung a. Mi ka vawikhat hmuhnaah hian sawi tur ka hre lo thei lutuk a, a nui deuh tih chu a aw atang chuan ka hria a, a nui hmel duhawm tak. Nasa si lova a kiai deuh suk kha pa ka ti a, ka mitthlaah a lang nghal chuai chuai thei a ni. Keipawh ka nia lawm ka lo ti ve vat a, I ni ve tho a maw? Mahse kei aite chuan i tawng tam daih zawk ang, a lo ti ve leh a. I unaupa nge i thianpa Emesa kha? Amah kha a awm a, ka tawng tam mai mai a nih kha, ka zak zum lutuk kan lo ti ve leh ringawt a, ka thianpa a nih kha. Mahse, mahse ka unaupa ang a ni mai. Unau dang kan nei lo ve ve a, kan naupan lai atang tawhin kan inkawm tawh. Ka pa leh a pa hi an naupan lai atanga inkawm ngeih ve tho an ni a, anmahni nen chuan chhungkua ang kan ni mai, kan in-close lutuk a rawn ti duah a. A nih dawn chu a nuam ngawt ang, inhmel pawh a inang tep alawm. tiin dawt kan sawi ringawt a, ka ti buai lutuk palang che a nih. Naktuk chu kan lo leng dawn ania i phal chuan a rawn ti leh a, kei chuanin, E, aw le, kan address ka lo sawi dawn ami, tiin ka han chhang ve leh a. Ani chuan, Aa, A ngai lo vang, i nauin min hrilh tawh alawm, a rawn ti leh a. Ka hriat loh hlanin engkim an lo rua hman vek chu niin a tuk zingah chuan hma deuhah ka tho va, David-a'n an lo len dawn thu min hrilh avang khan ni danga inchhung ka tihfai thin aia uluk zawkin ka ti fai a, rei lo te ah engkim peih fel a ni ta. Ka nu chu zingkarah dawr nghak turin a chhuak daih tawh a, inrinni hi chuan ka nghah chhawk ve thin. Vawiin erawh ka thiante an lo kal dawn tih a hriat avangin min phut lem lo a ni. Dawr bungrua a rawn thleng thar tho dawn bawk nen ka nu hian second hand dawr lian vak lo a hmingin a nei ve a, kan chhungkaw ei hmuhna ve ber a ni. Ka pa hian kan sar natna avangin kum sawm pahnih lek ka nih lai khan min boral san a, Ka nu pawh hi a hriselna a pan hle a, harsa taka ei zawngin tiang hian tun thlengin min la hmeithaipuih a. Ka nu hi khawvela ka hmeichhe ngaihsan ber, ka en tawn ber a ni bawk a ni. Doorbell a lo rit a, hmanhmawh deuhin kawngkhar lam ka pan nghal a, kei aiin ka nau chu a lo phur zawk a, kawngka te min hawn khalh a, Khami ni kha David-a nena in ngaizawng anga kan awm tanna ni a ni a, a bem che tihna a mi duhsakan a rawn ti vat a, Umm tih ringawtin ka lo chhang thung. Chuan, Yes tiin i chhang ta a, a nih in inkisem a rawn ti leh phawng mai a, kei chu ka lo nui ringawt a, A chhanna chu a hrethiam mai. Duhtawk phawt rawh. Zan inah a full story min hrilh ang. Assignment ti turin in inah ka lo kal ngaih kha, a ti ta daih mai a. Kei chuan nuih sak pah hian, Duh lo ta ila ka lo ti ve leh sak a. Ka hmuiah min rawn kiss thut mai. Titanic film chang ve ta ang mai hian ka inhria. a pa dam loh avangin duhsaka chu a rawn leng leh thei ta si lova, keimahin kan assignment te chu ka ti mawp mawp a, ka zo chiah chu ka lukham hnuaia ka thil dah, David-a diary ngei mai chu ka ban nghal chat a, chhiar pawh chhiar lovin ka han keu thuak thuak phawt a, ka keu pelh tawh hnu phek pakhat pen tui lehkha phek a kai deuh nuaih chuan ka rilru a la tlat a, ka han keu let leh thuak thuak a, ka hmu ta mai lo. A bul atang chuan ka keu nawn leh a, vawili vel ka keu kual thuak thuak hnuah ka hmu chhuak leh hlawl mai a, hemi ni ngei hi ka thil hriat chak inziahna chu a ni. June ni sawmhnih pali, Sanghnih sawm pariat. He mangchhia ang maia kan nun buai nuai atang hian harh chhuak thei tawh ila ka van ti em. Lunch break ah chuan Kim Kimi ka hmu miah lo va, tuman a awmna an hre bawk si lo. Kan zirtirtu ten a thi an man sak a, school kal dawnah a phelh theihnghilh a ni awm a, ngaihdam a dil pawn principal kutah an hlansak lui hram a, a mita mittui tling puau te khan min ti na tak zet a ni, kha thil thleng vang khan a rilru a na ang a, in chung lamah boruak thawveng hip turin a chho a nih ka ring, ka chho ve nghal a. Kan school hi chhawng nga laia sang niin chhawng nga na tak hi an la sak zawh loh avangin luh tlang an phal lem lo. Luh tlang luih chu pawisa chawi theihna a nih avangin zirlai dang lut lui ngam pawh an tam lo, kan thian za ho tih loh chu ka rin ang ngeiin Kimkimi chu a lo awm a, a sam chu thli in a chem leng delh delh a, a hmel pawh hmu thei lo mah ila, a hnung lam atang ringawt pawh chuan a hlim lo tih ka hre thei nghal a ni. Ka aw ka han thian khar a, min lo en a, a bulah chuan ka thu ve nghal a, a darah chuan kuahin Ka zawng char char che asin, tinge i va hlim loh hmel ve? tiin ka zawt a, ka dar a bei hnap chung chuan a tap zui ta a, Pawiti mah ta che, i thi chu ka lak kir sak leh em em ang che, min ring rawh, ka ti a. A thi a kut phah a, a humna chu ti kau in zawi muang in a rawn pharh a, thi ber an pe let tawh a nih si chuan tinge a la tah? a rilru a la na a nih dawn hi ka ti rilru a, pe let lo che pawh ni se ka ru chhuak tho tho vang ka lo ti asin ka ti a, a ni chuan min pe let hleinem tiin min chhang tlat mai, mak ti deuh hian amah chu ka en nghal a, thi hi i lak let duh chuan Principal khan a sawi zawm mai thei lo, engtin nge a tih ka lo ti thuai a, ih i kawr phelh rawh min ti a, a ti ta mai. A tap zui nghal a, chutah zet chuan kei pawhin ka hrethiam ta chiah mai. Ka thin a va rim teh reng em? Chu mihring ten awm tak chu ka theih tawp a, nasa a sawisak ka chak a, ka thinrimna chu a so sang hle mai. Kal nghal ka tum a, Kimkimi chuan min kuah nghet sauh thung a, Aih, kal suh, Khawngaih takin, Mualpho ka duh lo, tiin min ngen a, vin deuh hian, I mualpho dawn hleinem, mualpho tur chu amah zawk alawm, tiin ka chhang a. Kim Kimi berin insum tura min tih avang chuan ka inbengdai thei hram a ni. Kim Kimi khan Tuma hnena sawi lo turin min ti nain MS a bula chu thil thleng chu ka hrilh ve leh a, ka unaupa ang hiala ka en, ka mimal leh chhungkaw buaina thuruk engkim ka sawipui ngam a nih avangin ka hrilh lo thei lo a ni. Kei ai aiin a lo thinrim zawk a, tlai sikul banah chuan garage-ah kan lut ruh a, kan principal chu a kar ke kan hawlh thep sak vek a, chu mai pawh chu duh tawk lovin hremna dang pek belh ngei kan tum a, ruahmanna kan siam ta a ni. Ruahmanna tha lo tak ka pian tirh ata thuthlukna ka siam tawh a pawi ber mai, ka nun zawng zawng ti che vek tu chu Msa nen chuan vawikhat bazar a kan kal tum in drugs addict hian a phone hman lai kan duh lo chung min lei luih tir a, tih ngaih na pawh kan hre zui lo. Kan dah tha tawp a, hman tangkai dan tur kan hre ta. Chumi phone hmang chuan principal chu message kan thawn a, kimkimi ang in factory pakhat a neitu ten an rauhsan vek tawh, mi pawh in an tlawh pawh zen zen lohna ah chuan lo kal turin kan ti a, kan tum dan chuan sawi sak hrepa kal bosan a ni. Kei leh MS-a ruahmanna a ni a, kimkimi pawh kan hrilh lo. Principal chu a lo phur nasa mai. Dar zat te min rawn zawt nghal chuk chuk a, engmah ngaihthat lohna a nei lem lo a ni mahna. Zanah chuan MS-a chu kan ruahman lawk angin kan inah a nu scooty in a rawn kal a lehkha zir dun tur angin kan insawi a ni ka chhungte bulah Amazon lehkhabu pawimawh deuh a theihnghilh avangin an inah kan kal a ngaih thu kan sawi leh a nimahsela keini chuan factory lam chu kan pan ta a ni chulai hmun chu duhthusama pawi khawih nana tha a ni a a thim em em a a piah kawngpuia street light eng pakhat lo chu light inchhidang a awm lo Thla erawh a eng em em thung a, hnim hring te pawh a hmuh theih vek hial a ni. A rawn thlen hma chuan kan awmna hmun tur kan lo ruahman lawk sa diam a. Emesa hi a pa chu hetiang pawikhawihna lam hnuchhui thiam, detective, a nih avangin a fing em em a, tun tumah pawh hian engmah hnu hma nei lova chet kan tum a ni. Kawngpui atang chuan Kan awmna lam panin motor pakhat a rawn tlan peng ta. MS-a chuan, Amah a ni em? a rawn ti a. Ka lo bu nghat thung a, phun ser serin, Midang chuang ve an awm em? tiin min zawt leh a. Ka en hlatna binocular chuan uluk lehzualin kan en a, Awm lo, amah chauh ka hmu, seat hnung pawh a awl, ka lo ti a. Hrilhran pa pawh ngai lem lovin a car chu kawngpuia veivak ten an hmuh mai loh nan a bi ru thei ang berah a pak nghal chat mai bawk a. Kawngkhar chu rawn hawngin a rawn pen chhuak ta ṭhem ṭhem mai. A han hawi kual vel a, tumah a hmu si lo. Barrel phen aṭang chuan uluk takin kan lo thli thlai a, Emesan chhuak ve rih lo tura min tih avangin. Engtin nge chet lak a tum pawh ka hre rih lo. Principal ten awmah chuan a phone chu han hmet leh te te in ka phone kenah chuan ka lo thleng tih message a lo lut zui nghal a, a rawn call zui nghal zat mai bawk a. Silent ah ka lo dah hlauh mai chu kan vanneih phah a ni. Fing pawh ka in tur viau nghe nghe a ni. Ka lo thleng tep tiin message chu ka chhang let a. Car a luh leh a tum lai tak chuan a hnung zanga MS-a chuan a rawn vaw chawrh mai a, a let nghal tawp mai. Ka tlan phei ve nghal vat a, inchhungah kan hnuk lut a, chair-ah chuan nghet taka phuar hlawmin kan thut tir a. Tute nge in nih a rawn tih chuan tute nge kan nih tih chu ka hrilh chak hle mai. Kan hmai tuamna chu hliah a, han inhmuh tir sak ka duh a, a rem si lo. ka thinrimna zawng zawng chu hrikthlak nghal vek ka duh a ni. A hmaiah chuan ka theihtawp a nain kan hnek pawp mai a, kim kim i laka tenawm taka chet a tum lai tur hmel ka mitthla phei chuan thing tuma khawn thluk ve nghal tawp mai chu ka chak ber a ni. Tiang em em a thinrimna sosang hi ka la nei ngai lo. MS-a chuan tawp rih turin min ti a, A hnar leh ka chu thisenin a bual hneh tawh hle a, thut pawh a thungil hlei thei tawh meuh lo a ni. A chau viau emaw kan tih laiin amah kan phuarna hrui chu engtin tin emaw a lo phelh a, a tlan ta thut mai. Kawngpui lamah ni lo, ramngaw lamah a tlan avang chuan bihrukna mai tur a tam ang reng si a. Zanthimah hian ka mit a that vak loh avangin thil ka hmu chiang hlei thei lo lehnghal a, Kan misuala chu a bo zui chu a ni ta der mai. Thingkung phen velah chuan a biru a nih kan ring a, kan pahnih dinhmun chu a der thawng ta zawk tlat mai. Khawilai kil atang emawiin min rawn bei let leh thut thei reng a ni. Tu zawk nge dinhmun tha zawk pawh ka hre tawh lo. MS-a chuan in then hrang ang a ti a, a kal liam chiah tih ah chuan ka hnung lam atangin min rawn bawh bet thut mai a, rawl thar kum sawm pasarih mi lek tan chuan patling hrisel tha leh chak, tlai tin gym a kal thin han beih let chu har ve tak a ni. A tir lamah lo sawi sasil tawh lo phei la chuan min van ching let hneh dawn em? Ka hrawk ah chuan min rek a, min reh hlum mai chu a pawi ti lo tih ka hria. ka hmaituamna chu a phih thla a, ka hmel a hmu chu Lalrem ruat tiin min thlah a, nang hi engtin nge a nih theih? a ti chhuak leh phawng mai. Mak a ti ve hle ni tur a ni. A tukhumah MS-a chuan thing tumin a rawn vaw leh chawrh mai a, a let nghal tawp mai. Inchiu laia thisen hmuh pawh ngam lo thin tan chuan a thisen chhuak nasa lutuk chu rap awm duh tak a ni. A rim vangte chuan ka uak nghal tuar tuar a. MS-a chu thawk tha inti takin leiah chuan a let ve nghal der a. Mission complete tiin a phun sep bawk a. Kei chuan Principal chu ka va bel chiang a, a thi ni ngeiin ka hria. A mit a meng kur a, a khap eih lo. Hlauthawng deuhin a lungphu ka han dek leh a, a phu eih lo bawk. A thiin ka hria ka ti ban chai a. Emesa chu rawn tho tual tualin a lungphu chu a rawn dek ve nghal a. Aw, a thaw tawh lo a thi, tiin a nui ta vak vak a. A aa ta em aw ni? MS a awm dan chuan min ti hlau zawk mah a. Tunge i nuih chiam a, i aa mi? Tualthah chu a hlim awm viau mi? Ngatinge khatiang em em a na i ni vuak? tiin ka vin ta hrep mai a. Mawla, a pawi lo zawk. I hmel engkim a hmu vek. A dam chhuak a nih chuan kan pahnih tan a pawi dawn lutuk. min vinlen ve leh hrep mai, sawi ve tur pawh ka hre tawh lo. Milim ang mai hian ruang chu enin chu thla eng hnuaiah chuan ka ding khawng reng mai a ni. David ka la hun tiin min rawn au leh tuar mai a, ka che sawn thei tawh lo. MS-a chuan min rawn pawt a, ngawi rengin ka zui a, kan awmna atanga hla deuh takah scooty kan dah avangin kawng chu a mumal lo nen thui ka ti hle a, vawt tihna hian min man tlat leh nghal, ka khur der der mai. Kawng tluanin engmah kan sawi lo, in be miah lovin kan tlan char char a, a reh hian a reh tlawk tlawk mai a ni.